Ирешергә насыйп әйләсен, шушы Рамазан айларын тулы иман белән уразаларын тотып, бөтен гыйбәятләрен, таравихларын, бөтен гыйбәятләрен җиренә җиткереп кылырга насыйп әйләсен, үзенең магфирәтенә ирешергә насыйп әйләсен. Рамазан айы җәмаат мусульманнар өчен махсус Аллаһның рәхмәтләрен җыя торган, Аллаһның рәхмәтләрен ала торган сезон. Без улай да күп иттереп, күп иттереп Алланың рәхмәтен, Алланың мәрхәмәтен, Аллаһның бүләкләрен җыя алабыз. Барыбызга да насыйп әйләсен. Һәм бүген иншалла без сезнең белән бик матур бер хадис укыйбыз. Шушы хадистә Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә киләсе менә шушы Рамазан аенда ята торган бүләкләрен, Аллаһ Тәгалә биргән бүләкләрен ачыклап күрсәтте.

Кешеләр өчен чыгарылган. Чыннан да карасаң шулай, әйме? Бүгенге көндә мусульманнар, әгәр дә үзләренең диннәренә тотынып торсалар, җиренә җиткереп яшәсәләр, бөтен дөнья өчен нигъмәт булалар. Ягъни мусульманнардан бу дөньяга бөтен изгелекләр кила. Без беркемне дә үзебездән түбән күрмибез, без үзебезне дә беркемгә дә Үзебезне рәнҗетергә дә хак бирмибез. Шулай бит? Һәм без Аллаһ субхана ва тааляны без без генә Аллаһ тааляны пак итәбез, пак чиста күрәбез. Бер Аллаһ дип әйтәбез, аңа бер нәрсә охшамаган, аның бернинди дә туганнары юк, ул бөтен нәрсәнең бар итүче Раббыбыз Аллаһ дип әйтәбез. Шулай бит?

Ә без беләбез, кайбер чакта урада тотканда, әйме, авыздан шундый кәрих, хуш булмаган исләр килә башлый кешенең, әйме, ашказаннан чыга торган исләр. Менә бу ис ди, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ Тәгалә каршысында мисктан да хушырак мистан да хәерлерәк. Миск исеннән без миск сибәбез бит, әйе, төрле хуш буйларны сибәбез. Аллаһ Тәгалә каршында менә шушы хуш буйларны, буйларны сылауга караганда ураза тота торган кешене авызыннан килә торган ис хәерлерәк. Моңа галимнәребез җәмәгать төрле-төрле аңлатма бирделәр. Без икене генә сөйлибез. Икене бик матур аңлашыла. Беренче аңлатма буенча, Кыямәт көнендә ураза тоткан кешеләр каберләреннән торгач, авызларыннан менә шушы бу дөньяда без җирәнгеч ис әйме, без җирән, җирәнә торган ис, кыямәт көнендә ул ис миск кебек булачак. Ягъни кешеләр бер-берсен фәрештәләр мусульманнарны, әгәр дә авызыннан хуш ис килә икән, әйтәләр, а, бу ураза тоткан икән дөньяда. Бу беренче аңлатма. Ягъни шушындый шул кадәр хуш ис киләчәк ураза тоткан кешеләрнең ул мисктан әлбәттә хәерлерәк, әлбәттә булаймы? Икенче аңлатма, шулай ук бик матур аңлатма. Менә бу безнең җиренгеч, бу дөньяда җиренгеч, рәхәт булмаган ис, әйме? Ул күрсәткеч кешенең ураза тотуына, ягъни аның Аллаһ Тәгаләгә сына икәнлегенә дәлил. Ягъни шуның өчен Аллаһ Тәгалә, әлбәттә, әгәр дә бер бер бер кол буйсына, икенчесе буйсынмый, әлбәттә, мәсәлән генә әйтәм, мәсәлән, ураза тота торган кеше хушбуйларны сөртмәде, ләкин авызыннан Ни килә, әмма ураза тоткан исе килә. Икенчесе, мәсәлән, берәр нинди ураза тотмый торган кеше үзенә одеколоннар белән, ниләр белән сипте, хушбуйлар белән, кайсысы хушрак? Әлбәттә, буйсынганыкы, әйме? Шуның өчен менә бу авыздан килә торган ис безнең Аллаһ Тәгаләгә буйсыну дәлил. Шуңа Аллаһ Тәгалә моны күбрәк ярата. Бер булды. Ике. Тастагфиру лахумул хитану хатта юфтиру. Ураза тота торган кешеләр өчен диңгездәге балыклар истигъфар кылалар. Субханала. Балык йөзеп бара ме бер? Акула. Ә Сабирҗанны гафу ит, я Раббым, Сабирҗанны гафу ит, я Раббым, Сабирҗанны гафу ит. Аның янында килкалар йөзә. Эй, Илхамны гафу ит. Эй, былай безнең турында истигъфар кылар. Күз китер, күзгә китерегез күз алдына. Болар бүтенесе пәйгамбәр саллаллаһу әйткен икән, димәк шулай ул. Пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейһи вәсәлләм берәр нәрсәне әйткән булса, хәдисләрдә, мәсәлән, ун кул белән ашагыз, мәсәлән, анда э, диңгезләр арасында пәрдә бар, башка-башка нәрсә булса да, без аны аңламасак та, димәк, ул, ул шулай, ләкин без аны әле, әле генә белмибез, Соңыннан кайчандыр без аны беләчәкбез. Димәк, менә бу балыклар чыннан да бөтен китлар, килькалар, селедкалар бөтенесе ураза тота торган кешеләр өчен истигъфар кылалар. Истигъфар димәк, Аллаһ Тәгаләдән бу кеше өчен гафу үтенәләр. Аның гөнаһларын гафу ит, дип. Монда үзебез генә аңлатма бирәсебез килә тагын. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, без аны бу бу минбәрдән берничә җомга элек сөйләгән идек. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер колын ярата башлый икән, үзе янына Җибрил алейһиссәламны чакыра һәм әйтә: "Эй Җибрил, мин фәләнне яратам, син дә аны ярат". Һәм Җибрил алейһиссәлам әйтә: "Самина ва атана". Булды, мин дә аны яратам, ди. Син яраткач, я Раббым, буйсына бит инде, әйма. Һәм Җибрил әлейһиссәлам төшә, күк ахилләре янына төшә дә әйтә, Эй, күк, күк ахилләре, фәлән Аллаһ Тәгалә фәлән фәләнне ярата, сез дә яратыгыз. Тегеләр бөтенесе фәрештәләр, Самионова атауны без дә яратабыз. Аллаһ яраткач, без дә яратабыз. Һәм шулай иттереп бу кешегә дөньяда кабул була, ягъни дөньядагы бөтен э, вазгыят, дөньяда бөтен мәхлуклар аны кабул итә башлыйлар, ярата башлыйлар. Беләбез бу хадисны, әйме? Ураза тота торган кеше өчен балыклар әлбәттә Һәм шуларның арасында өстәп куябыз, бөтен дөнья аны ярата башлый, әйме? Шушы балыклар дога кылалар, әйме? Бәлки башка хәдистә фәрештәләр дога кылалар, кстати, икенче хәдис бар. Һәм гомумән шушы кешене бөтен дөнья ярата башлый. Менә ураза тота торган кешеләр беләбез, әйме? Альхамдулиллаһ, Безнең тормыш юлларыбыз ачык, әйма, хәр вакытта безгә төрле-төрле ситуацияләрдә җиңеллек Аллаһ Тәгалә бирә. Менә бу җиңеллекнең бер сәбәбе дә безне ураза тота торган кешеләрне мәхлуклар ярата башлыйлар. Аллаһ Раббыз барыбызга насыйп әйләсен. Эш бусы бик матур, бусы иң матуры. Ваюзаййинуллаху кулла яумин джаннатаху Аллаһ Субхана ва Тәгалә көн саен җәннәтне бизи ураза тота торган кешеләр өчен. Менә монда шак каттыра торган бер нәрсә дә Аллаһ Тәгалә әллә сразу аны матур иттереп ясап куймады. Ясады бит инде, әйме? Болай да матур. Җәннәт болай да бизәкле, ләкин Ураза тота торган кешеләргә Аллаһ Тәгалә ихтибар бирүен күрсәтә. Ягъни без дә берәр кунак килә башласа безгә, әйтсәләр сезгә, синең өеңә фәлән-фәлән айдан соң менә анда Таджикистаннан бер галим килә, синдә туктаячак. Нәрсә эшлисез? Бөтен тузаннарны сөртеп бетерәсез, бөтен бизәкләрен элеп куясыз. Бер нәрсәләр кирәк, бөтенесен эшләп куя. Шулай бит? Әгәр дә зур кунак килсә, без өйне әлбәттә хәстәрлибез. Аллаһ Тәгалә ди, "Күлле йом көн саен Рамазан аенда көн саен ураза тота торган кешеләр өчен көн саен җәннәтен бизәп тора. Тагын да яхшырак, тагын да матуррак, монда бу булсын, монда теге булсын.

Аскар Али киләчәк. Көт, хәзер килә, хәзер килә, хәзер. Көт! Безнең турында Аллаһ Тәгалә шулай кайгырып, җәннәткә җәннәткә хәбәр бирә. Киләчәк, әзерлән дип, аны бизәп куя Аллаһ Тәгалә. 4. Ва юсаффиду фихи марадату шаятин. Хәм шушы айда э, усал Шайтаннар бәйгә утыртыла. Үткән җомгада моның турында күп сөйләдек, әйме? Үткән җомгада моның турында сөйләдек. Ләкин монда да хәдистә килгәч искә төшерәбез. Рамазан аенда, Рамазан ае керү белән шайтаннар, усал шайтаннар бәйгә утыртыла һәм безгә гыйбадәт кылырга җиңеләеп китә. Бу шулай ук безнең Рамазан аена керүенә бер ишарәт, әйме? Әгәр дә без кич утырабыз һәм

Башка шәхәрләрдә, башка илләрдә утыра торган кардәшләребезгә, мусульман кардәшләргә, ураза тота торган кардәшләргә Аллаһ Тәгаләнең бүләге бишесеннән берсе, әйме? Мусульман башка милләтләргә бирелмәгән бүләк безгә. Ягъни шайтаннарны Аллаһ Субхана ва Тәгалә бу айга бәйгә утыртып куя. Һәм биш

Кадер кичәсе әмә бу. Кадер кичәсен беләбез, әйме? Кадер кичәсе мең айдан хәерлерәк. Бу шул кичәме дип сорыйлар. Кадер кичәсен көтәләр, без дә көтәбез, әйме? Кадер кичәсе аерым бер нигмәт мусульманнар өчен. Аның өчен аның турында сөйләшербез әле. Бу кадер кичәсеме дип сорыйлар.

Яни без мәсәлән бер кешене яллыйбыз, безгә нәрсәдер эшләргә, отделка ясарга монда, машина рәтләргә мәйме. Ул аны ясап бетергәч, без сөннәт буенча, ислам буенча аңа шундук түләргә тиешбез, әйме? Тире кипкәнчегә кадәр түлибез, Монда Пәйгамбәр саллаллаху әйтә, бу кич качан мусульманнарның гынахлары гафу ителә, ул ди менә шушы аларның эш хаклары. Ягъни без сезнең белән Рамазан аенда эшлибез, ә беләбез әйма, ураза бердән бер гыйбадәт Аллаһ Тәгалә өчен үтәлә торган әйма. Һәм аның савабын Аллаһ Тәгалә әйтә, үзем генә бирәчәкмен, Һәм аның менә шушы эш хакын без сезнең белән Рамазанның соңгы төнендә алырбыз иншаалла, әгәр дә җиренә җиткереп тотсак. Шундый биш бүләкне, шушындый биш үзәнчелекне Аллаһ Тәгалә безгә, мусульманнарга бирде, һәм без шуңа сөенеп, җәмәгать, Рамазан айларын каршы алыйк, шушы үзебезнең өчен Балыкларның истигъфарлары, шайтаннарның бәйдә булуларын Аллаһ Тәгалә безнең менә шушы авыздан без үзебез бәлки яратмый торган исне яратуын белән, Аллаһ Тәгаләнең шушы җәннәтне бизәү белән, шушы безнең соңгы төнендә бөтен гөнаһларыбызны гафу итү белән сөенеп, уразаларыбызны тотыйк, әзерләник, Рамазан айларыбыз